бер хатын кыз турында аят бар Коръәни Кәримдә. Аның исеме Хаула бинту Сәләбә. Аның ире була Аус. Икесе дә бик динле, бик иманлы гаилә булалар, балалары була. Олы гаялар булар. Олыгайгач, боларның бераз характер да үзгәреп китә ахыр инде. Бер көнне болар сүзгә килде ире белән. Сүзгә килгәч, бу ире аус шушы хатыны ә, хәүләгә талак итә җәхилет вакытында кебек. Әйтә, шундый була талак, аның исеме була ә, зихар. Зихар дигән сүз, ул шундый булган талак, әгәр дә хатынына әйтә икән зихар дип, это означает от слова захар. Ты для меня как спина моей матери. Шундый булган никах, ә, талак. То есть моны әйткәннән соң хатын кыз нишли? Хатын кыз хатын да була алмый, икенче кешегә кеше алмый. То есть кала синең иңдә как рабыня. Кризис проблема. Бу моңа әйтә дә, ире, нәрсә әйттем дип, чыгып китә ишек алга. Ә бу хатын кыз нишли? Бу хатын кыз, җәмәгать, карагыз. Менә бу бик зур, моны китәлә галимнәр мисал иттереп. Ул Аллаһы Тәгаләнең аятен искә төшерә. Вот принимать

Сабырлык һәм намаз белән. Бар Расулебез саллаллаһу алейхи вәсәлләм хәдисе, как только проблема туды пәйгамбәребезне, ди, первым делом ул укыган намаз. Кайсыбыз бер проблема тугач, тәхәрәт алып намаз укый. Уф, пуф. шалтыратабыз хәл җәмәгатеге мәчеткә мәчеткә арттарак керексәгез арттанрак ал алда күрсәгез рәтләрне сөннәт сөннәт намазларын укыган күрсәгез җәмәгать бер теге уже выработанный движение бар җәмәгать менә бөтенесенең кесәдә телефон менә алар намаз укып бетәр дә сәлам алейкум сәлам алейкум рахматулла и менә болай Это вот выработанное движение. Карап торды арттан. Бу якка сәләмегәндә кул монда уже. Все. Вот. Движение шулай бара. Бу сәләм кул монда, кул монда килгәндә телефон монда. Сразу. Бу ничә мәртәбә карыйм җәмәгать. Уже все вот так такая выработка уже. Сразу телефонга кепшә. Бетте намаз хәзер телефонга. Расул үзе әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә һәм пәйгамбәр әйтә, бер авырлык килгәч тә намаз укыгыз ди. Как только у тебя проблема, намазга бас. Как только нәрсә ишеттең, намазга бас. Бу хатын әйтә, мин намазга басам ди. Тата да ике рикат намаз укый да Хәүлә ибн бинтә Сәләбә. И Аллаһ Тәгалә, я Раббым ди. Миңа да ярдәм ит әле ди. Бу нинди хәл инде, ди. Шушы хәлгә җиткәч, балалар үскәч, мин хәзер шушындый хәлдә яшим инде, ди. Колы булып бу гаиләдә. Хәзер ире керә моның, суынган ире. Мин ди, передумал ди, мин сине кайтарам ди, юк ди. Так не пойдет ди. Мин китәм пәйгамбәр янына ди. Китә ул пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләмне керә. Иендә пәйгамбәрбез утыра, икәү хатыны Гайшә белән. Бу хатын килеп керә дә, әйтә минем ди, Расулебезгә ди, тет-а-тет кына разговор бар иде ди. Шуннан соң Гайшә бераз күчеп утыра. Аларның йортлары да зур түгел, җәмәгать тегендәрәк кенә бар утыра. Бу килә Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям янына килә дә әйтә бу хатын. Я Расулуллаһ ди, әкрен генә пышылдап әйтә. Соңына әйтә Гайшә, мин алардан бер чәшкәне ишетмәдем. Шуннан соң бу әйтә, я Расулуллаһ ди, Минем иремне беләс бит инде. Сахабә иман кеше. Менә бу керде дә ди, сүзгә килгәч ди, миңа да зихар дип әйтте ди. Мин хәл ишәргә инде. Шушындый хәлдә калып бу. Расулыбыз әйтә, "Ну, син ди талак кылынган бит инде" ди. Син бит талак кылынган, хәзер нишлим инде мин ди. Туктагыз әле ди, Расулыбыз. Ну, как так ты? Мин хәзер, ди, шушы хәлемдә, ди. Өйдә, ди, балалар янында кыл хатын булып йөрергә тиешмен, ди. Китә дә алмыйм, торып та алмыйм монда хатын кыз булып, ди. Расул ди, ә мин нишлим, ди. Ә мин нишлим хәзер сиңа? Шуннан соң бу хатын әйтә, я Расулла, ди, я сейчас, ди, у вас, ди, сидя, ди, рядом с вами, ди, буду жаловаться на Аллаха, ди.

Миңа, ди, үзенең ире турында шәкъвә белдергән хатынның тавышын, ди. Гайшә әйтә, мин ди ишетмәдем, ди. Аллаһ ишеткән. Шуннан соң Аллаһ та әйтә, кыскартып сөйлим инде бу сүрәне. Аллаһ та әйтә, әгәр дә ди, ирегез ди, сезгә ди зихар белән талак әйткән булса ди, Моны бит инде Аллаһ әйтә пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәр моны бу хатынга сөйләп тор. Такой диалог пошел. Аллаһ әйтә пәйгамбәргә, бу әйтә хатын, бу хатын. Хәзер бу пәйгамбәр һәр янарга. Әгәр дә ди ирең ди аятны сөйли. Сине кире кайтарырга теләсә ди, тогда ди бер кылны алат итсен ди. Бу хатын әйтә. Кыл алырга акчасы юк. Кыл алырга акчасы юк ди. Шуннан соң Аллаһ әйтә, әгәр дә булдыра алмаса, такой диалог идет. Әгәр дә булдыра алмаса, ди, ике ай тотсын ураза бер рәттән, ди. Сәламәтлек юган, ди. Әгәр дә анда булдыра алмаса, ди, 60 факин ашатсын, ди. Кире кайтарыш. Бу әйтә, юк бит инде Расулла, ди. Юк, ди, 60 кеше ашатырга да акчасы юган. Шуңа да әйтә Расулебез саллаллаһу алейһи вәсәлләм, Тукта әле, мин сиңа ди, бер табак финик бирим әле ди. Я Расулулла ди, мин үземнән тагын бер табак итсәм буламы ди. Бу хатын әйтә, була ди. Алып кайтып бирә дә иренә бер табак пәйгамбәребездән, бер табак үзеннән, теге 60 кеше ашата да, и хатынны кире кайтара. Менә җәмәгать бу Коръәни Кәримдә Муҗаһид дигән сүрәнең иңү сәбәбендә карагыз ничек иттереп кризис сложнейший кризис могла остаться в таком положении. Но Аллаһы Тәгаләгә намаз укып сорап, пәйгамбәребезнән килеп, ул бит инде пәйгамбәргә килү бүгенге көндә сөннәтне карау, хәдисләрне карау, Коръәнгә таяну, Аллаһтан сорау, Аллаһ Тәгалә юлына аша. Ирен кайтара. Шуннан соң җәмәгать Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм үлгәннән соң Абу Бакр Сыддыйк үлгәннән соң, Гомәр бин Хаттаб радыйяллаһу әнһү хәлифә булган вакытта зур әллә кайсы зур башка илдән килгән делегатлар белән урамнан барганда, шушы Хәүлә, олыгайган, картайган әби таякка таянып килә икән җулда. Гомәр бин Хаттаб бу делегациян китә дә, килә бу Хәүлә янына. Сәләму алейкум ди, ничек хәлләрегез ди. Вә алейкүмәссәләм, әйбәт ди. Озак кына чәчеп тора, ә бу делегация китә дә кырда укып торалар Гомәр бин Хаттабны. Шуннан соң Гомәр бин Хаттаб килә дә болар янына. Сорыйлар, бу кем соң ди? Бу әйтә, бу хатын ди. Аллаһ Тәгалә белән җиде кат күк аркылы сөйләшкән кеше. Әгәр дә ди ул миңа ди басып тор минем каршымда дип әйтсә ди, Биш вакыт намазга гына бүленер идем, ди. Аңа хөрмәтем зур, ди. Шуңа күрә җәмәгать менә бу Коръәни Кәрим аятлары безгә бер дәлил булып тора. Үзебезнең тормышыбызда Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорау, пәйгамбәребез кушканча эшләү, аның сүзләрен аяк астына салмау. Коръәнне өйрәнү, үзебезгә анализ ясау, нәрсәне мин эшлим, нәрсәне мин эшләмим, нинди гөнаһларым бар, нинди кимчелекләрем бар, нинди минем тискәре гадәтләрем бар, шуларны үзгәртү өстендә менә бу айларда җәмәгать бер үзеңә карар кабул итеп, бер максат кабул итеп, шулар өстендә эшләсәк, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бөтен проблемаларыгызны чишәм ди.